Пусть телевидение будет поистине добрым, хорошим и теплым другом в каждом доме.
Гөлназ, кара әле, нинди матур монда. Кино төшерим дисеңме? Фотосессия үткәрим дисеңме? Барысы да монда бар. Нинди матур кадрлар килеп чыгар иде. Әйе, тулысынча килешәм синең белән. Монда бер фотосессиягә киләсе булыр әле. Кемгә нәрсә? Мин кино турында уйлаган идем дә, ярар инде. Кызлар өчен фотосессия ул бик кирәкле әйберләр берсе дөресен әйтсәң. Килешәм. Һәм хәзер аның өчен бөтен мөмкинлекләр бар. Шулай Нинди? бит? Ну, менә телефоныңны алдың, төшердең. Әйе. Ә элек?
Ә элек ниндидер фото яки видео язма ясар өчен зур камералар алып килергә кирәк булган. Аның берсе бер бүлмәгә сыя торган. Күз алдына китерәсеңме? Мин күз алдыма китерәм дә, бер генә уй миндә. Аллага шөкер әле, бүгенге көннәрдә яшибез. Әйе. чөнки хәзер син дә медиа кешесе, мин дә медиа кешесенә әверелдем. Һәм инде безнең шулай инде хәзер э, үтә э, биләр медиа форумы. Һәм шунда безнең балаларыбыз да үзенә күрә медиа дөньясына сәяхәт итәләр. Моның өчен безгә ярдәмгә килә остазларыбыз. Әйе, чынлап та, балалар шулкадәр кызыклы укыту программасы әзерләнгән һәм миңа калса алар әлеге форумда туплаган барлык белемнәрен киләчәктә тормышта һичшиксез кулланачаклар дип уйлыйм. Әле бит, беләсеңме, безнең җанлы сәләтне дә медианың алыштыргысыз бер өлеше дип әйтергә була. Мин күз алдыма китерә алмыйм медиа үзәген, Җанлы сәләтсез. Шуның өчен әйдәгез без дә кушылыйк, карап киттек. Киләсе чыгарылыш булачак хәзер. Карыйбыз.
Рәдиф, кара әле, сине хәзер бөтенесе медик кешесе итеп беләләр. Ә синең сәләт тормышың гомумән ничегрәк башланды соң? Бик әйбәт сорау. 2000 дә, әле менә хәтерлим, 2011 ел Мин, Сәләттә, Әйдаман. Әйдаман?
Димәк, син сәркеш булмадың бер Юк, бер кайчан да булмадым.
Ничегрәк инде ул сәркеш булмый торып Әйдаман булу? Авыр булмадымы? Була, була икән, менә алай да була. Мин ничектер э, урта юлдан башладым дип әйтә алмыйм инде менә. Э, сәлкеш буласым килгән иде, тик алмадылар. Туры Беләсең, ни өчен алмадылар? Ни өчен? Син бик сәләтле диделәр. Ә, Менә бит, менә бит. Димәк, бу очракта бу сиңа комачаулыга. Ләкин әйдәман булырга мөмкинлек биргән. Әйе, әйе. Рәхәтләнеп сагынып искә аласыңмы сәләтле Ой, вакытларны? сәләт, сәләт минем өчен ул үзенә күрә бер дөнья, ничектер. э, Мин хәзер сәләткә кайткачтан балачакка кайткан сыман. Ә син сәләткә ничегрәк кайсы елларда эләктең? Ай, мин сәләт белән яшим кебек тоела миңа. Һәм дөресен дә шулайдыр инде ул миңа. Мин монда бала булып килдем, Эйдаман да булдым, Бочтек та булдым. Менә хәзер инде медиа дөньясы үзенә кертенгә тартып алды безне. Син сөйләгәндә бөтен дөнья күз алдына, бөтен тормыш күз алдына китте бугай. Ярый. Ни өчен шундый сорау бирергә булдың син миңа? Чөнки без сәләттә кайчандыр булган кешеләрнең сәләтле тарихларын туплыйбыз. Һәм менә Синең дә хәзер тарихың менә шушы тупланмага кереп калды дип әйтә алам. Мин искәрмә булмадым инде. Әйе, димәк син искәрмә булмадың һәм тагын бер кеше бүген искәрмә түгел. Син аны беләсең. Ул минем адашым. Кем турында сүз бара икән? Гөлназ, Гөлназ.
Әйе. Гөлназ. Әйе, кем бар Гөлназ?
Сафарова? Әйе, Гөлназ Сафарова.
Чынлап. Әйе. Ул безгә үзенең сәләтле тарихын сөйләде. Хәзер сез аны үзегез дә карап узарсыз. Минем үземә әле бик кызык, үзем дә тыңлап карап алырмын әле.
Сәлам. Минем исемем Гөлназ Сәфәрова. Э, сәләтлеләргә зур сәламне җибәрәм. Э, мин үземне сәләт кешесе дип саныйм. Э, гәрчә мин сәлкеш булмасам да. Беренче әйдаман булып эшләвем биләр белән бәйле. Ә, кызыклы очрак, ә, миңа биргәннәр иде анда иң малайлар күп булган отрядны. Һәм алар, хәтерлим әле, Алексеевскидан иде. Ә, без моны не хотим, тегене не хотим, идән анда бит дежурстволар бар, ә, ә, дежур итәргә теләмибез, ә, чиратка басырга теләмибез дип. Шуннан соң мин нәрсә эшләдем? Мин, мин алар белән бер дулкынга бер дулкынга көйләндем әйдәгез мин тәмләп былай эшләп ташлыйк әле тизенә әйдә бергә әйдә тегендә әйдә монда дип шундый малай шалай образына кердем ну кердем мин үзем дә шундый образда инде һәрвакыт холкым буенча без алар белән шундый ук уртак тел таптык иң яхшы отрядка әйләндек бөтен әйберне эшләдек бөтен әйбердә беренче булдык Һәм менә шундый җылы истәлекләр ничә еллар үткәннән соң да әле миңа социаль челтәрләрдә язалар. Хәтерлисезме, Гөлназ апа, сәлам, без Алексеевскидан дип. Ул малайларга инде хәзер анда 20, 25 яшь. Менә шундый кызыклы хәтирәләр белән бәйле сәләт. Һәм минем улым да хәзер сәләттә, айдан инде ничә еллар рәттән ул анда бөтен җырларны белә, кушылып җырлый. Быел әле икенче тапкыр да сәләткә барам дип, бик каты дулады. Мин дә әйдә икенче э, кышка диеп көчкә үгетләп калдым. Шуңа күрә сәләт ул шундый бер җир мөгъҗизалы. Ә, рәхмәт сәләткә, шундый мөхит өчен, э, шундый күңелле вакыйгалар өчен, э, шундый яшьлек өчен. Һәм мин хәзер дә әле сәләт белән бәйле, без сезнең белән ел саен сәләтнең бүләкләү тантанасында пирамидада очрашабыз. Шуңа күрә быел да очрашканчыга хәтле. Исән сау!
Ничек сиңа Гөлназ апаның сәләтле тормышы? Матур сөйли. Һәм инде үзенең тарихы да бик кызыклы икән. Менә мин әле бүген генә Гөлназ килеп җиттем. Минем өчен гомумән сәләттә менә бүген Үзем өчен яңа биналар ачтым, әйтәм, о, монда яңа бина төзелгән, монда шундый матур, яңа менә күренешләр ачыла. Әйтәм, бер көн генә җитми икән сәләтнең биналарын барлап чыгырга. Менә шундый фикергә килдем. Әйе, чынлап та территория шактый зур һәм моны карау өчен аерым бер көн кирәк миңа калса. Һәм хәзер сиңа бу эшне күпкә җиңеләйтәчәкләр. Кем?
Алсу апа Бузярова безнең медиа үзәге җитәкчесе медианың барлык нокталары буенча экскурсия, ягъни румтур үткәрәчәк. Татарча румтур булачак хәзер. Карыйбыз? Карыйбыз.
Сәлам дуслар. Мин Алсопа, һәм мин медиа үзәкнең җитәкчесе. Хәзер сезгә медиа эшчәнлеген румтур форматында күрсәтәчәкмен. Әйдәгез киттек. Беренче чатыр ул безнең медиа продакшн. Ул шундый кап-кара форматында, чөнки монда абыйлар фото һәм видео язмалар әзерли. Хәзерге вакытта Илья абый безгә Галәм фест дигән кичке чарага шундый кызык видео әзерли. Илья абый, син бу видеоны ничә сәгать эшләдең? О, күп.
Өч көн. Өч көн?
Өч көн.
Миңа калса, бу иң бай шатыр. Чөнки монда нинди генә оборудование юк. Рауф абый, ничек син уйлыйсың, ничә сумга бөтен әйберләр монда төште? Ну, где-то 2-2,5 миллиона. Киләсе чатыр Сәлә дулкынында дип аталган радио чатыры. Әйдәгез киттек. Бирдә безнең ачык студия, бөтен сәләт күренә. Һәм минем янымда радио алып баручысы Индира апа. Индира апа, Әйе. Сәләт радиосында иң еш яңгырый торган җыр. Нинди ул? Иң еш яңгырый торган җыр ул әлбәттә ашырга, ашырга, ашырга, әйдә. Ашчылар көтәләр сине ашканда да, чөнки ул иртән дә, төшке, төшке ашка да һәм инде кич тә яңгырый. Көненә 3 тапкыр яңгырый. Ә иң сәл кешеләрнең һәм гомумән сәләттә булган кешеләрнең иң яраткан җыры беләсеңме нинди? Нинди? Хәерле көн, сәләт аланы. Хәерле көн, хәерле көн. Киләсе чатыр пресс-центр. Биредә медиа белгечләр социаль челтәрләргә постлар, пресс-релизлар һәм трендта булган роликлар әзерлиләр. Лилия, синеңчә, быел ничә пост чыккан микән инде? Бу сорауга төгәл генә җавап бирүе бик кыен, әлбәттә, ләкин миңа калса 500-дән артык пост чыккандыр, чөнки безнең Телеграмда да үз каналыбыз бар, ВКонтактеда да төркемебез бар һәм э, постлар саны бик күп. Җәй буена без сәләтне, сменаларыбызны, барлык проектларны күрсәтеп барырга тырышабыз. Ә хәзер мин сезгә иң җанлы, иң мизгелле чатырны күрсәтәчәкмен. Ул да булса, Җанлы сәләт студиясе. Чатырның беренче өлешендә безнең техник командасы эшли һәм хәзерге минутларда сюжетлар әзерләнә. Илдар абый. Сәлам, Асылфа. Сәлам.
Хәзерге минутта нәрсә әзерлисез? Әлеге минутта без бүген эфир башланачак торган э, тарихи анонс яз, э, эшлибез. Бүген ул багышланачак э, безнең илдәге телевидениенең барлыкка килү турында. Кыска кыска гына бер минутлык шундый ролик була. Нәкъ менә монда безнең турыдан туры эфирлар яздырыла. Биредә эфир тәртибе. Монда алып барышларга футболкалар әзерләдек без. мында инде студияга кереп чыгабыз биредә төрле төрле музыкаль инструментлар галәм космос тематикасы быел безнең монда алып баручылар менә монда басып төрле кызыклы интервьюлар алалар техникалар да бар менә монда төрле төрле камералар куеп без турыдан туры эфирларны алып барабыз
Алсу апасына бик зур рәхмәт, шуның хәтле матур иттереп рум тур үткәргәне өчен. Ә без инде дәвам итәбез, студиябездә безнең кунагыбыз бар. Әйдәгез әле, без инде каршы алабыз Алина Гималдинова.

уйналышын. Ул, ялгышмасам, хай-хак дип әйткән иде бер тапкыр. Бәлкем, комментарийларда үзегезнең вариантларыгыз булса, шулай ук язып китерсез. Ә бездә кунакта булды безнең ярткан блогер Алина Гималдинова. Алина, рәхмәт сиңа бик зур. Искиткеч. Алин, карале. Безнең карале дигән хәзер бер кызыклы сәхифә. Ул сәхифәдә безнең инде сәлкешләребез кызыклы видеоларны безгә җибәрәләр, ә без аларны Карыйбыз, әйдәгез.
Әйдәгез карыйбыз.
Кара әле, яңгыр бетте, кояш чыкты. Кара әле, Галәм фест чарасына әзерлек бара.
Кара әле! Без волонтерлар! Һәм без эшләргә дә, ял итәргә дә өлгерәбез. Кара әле, Алина апа.
Карале, мәтелчек.
Карале, су сибәбез.
Карале, без телефоннарны зарядкадан алдык.
Карале, мин дә ритәрдан сон ял итәм. Карале, без асарга килдек. Карале, сәләттә тихий час бар икән. Ә без Сәләсторга барабыз. Най даманнар белән. Кара әле, бу безнең эмблема. Кара әле. Ике, өч, дүрт. Кара әле, мин дөрестә.
Кара әле, бу сырат Һиндистан аланы. Кара әле, минем апалар. Кара әле, баскетбол.
Безнең шатлык янында утыруыбыз юкка гына түгел, чөнки сөенечле кунак белән очрашу мизгеле килеп җитте һәм бүген бездә кунакта Сәләт Галәм аланы директоры, Сәләт клубының 14-нче президенты Ислам абый Миргаязов. Сәлам, сәлам, Ислам абый. Сәлам. Ничек синең кәефләр, ничек хәлләр? Яхшы гына, матур гына Гөлназ апа, рәхмәт. Барысы тәртип. Форумның тәмен тоярга җитештеңме инде? Җитештем. Мин монда беренче форум түгел инде. Шуңа күрә шундый ук Гилла кебек дәрт, куәт, көч хис ителә. Балалар күп, балалар сөендерә, балалар бәхетле итә, шуңа күрә минемчә тоям. Ә менә галәм белән килгәндә ниндидер аерым бер дулкынлану хисе бар идеме? Нинди максат белән килдегез форумга? Дулкынлану ул әлбәттә һәрхәлдә бар. Һәм быелны да ул булган иде, әлбәттә. Әмма дә ләкин инде мин беренче тапкыр түгел директор булуыма караганда, ул сәбәпле, ягъни инде бераз җиңелрәк үтте әзерләнү дә, форумга да әзерләнү, тик инде шундый ниндидер гаилә хисеннән булган дулкынлану, тетрәнү хәтта бераз, ул Булган иде, ул бар, әмма дә ләкин куркыныч түгел, миңа калса. Куркыныч түгел.
Ислам абый, синең сәләтле юлың гомумән ничегрәк башланды? О, бу иде ерак 2009 ел, сәләтле аны, миңа ул вакытта иде 8 яшь. Инде бәләкәй генә булган. Иә, бәләкәй генә шундый бала. Әлбәттә, Көннән-көнгә һәрбер көн мин җылаган идем, миңа моңсу иде, кайтасы килә иде, игә ие. Шул вакытта, шул датада минем башланды сәләттә юлым. Аннан соң инде китте сәләт Раушан, сәләт Акбүре, сәләт Казан, шулай ук сәләт Канадада үткәрелгән сәләт Монреаль аланы иде. Менә бит син әле ул аланда булган эксклюзив сәл кешеләрнең берсе әйтсәң. Кешеләрнең берсе.
Һәм инде сәләттә бөтен Шул юлны үтеп, ягъни Сәркештән башлап, аннан соң Әйдаман, Өлкән Әйдаман, Сәяттелдә, минем шундый, ну, туган аланымда дип әйтергә мөмкин. Э, һәм хәзер инде мин директор һәм шулай ук Сәяттә э, клуб президенты булып эшлим. Менә клуб э, эшчәнлегенә дә күз салып алыйк әле. Сәләт клубы ул гомумән нәрсәләр белән шөгыльләнә ел дәвамында, нәрсәне ала үз эченә? Ел дәвамында Сәләт клубы төрле Буыннардагы хәтта кешеләрне, балаларны, сәл кешеләрне, әйдәманнарны да җыеп, аларга шундый мәйданчык булып тора, кайда алар үз фикерләрен, үз проектларын чынга аша, ашырга алалар. Алар арасында төрле инде иҗади проектлар, алар арасында шулай спорт проектлары, интеллектуаль проектлар. Ул бер өлеш, ягъни безнең бар ике өлешебез. Аларның берсе Сәяхәт клубы үзәге дип атала. Анда инде күбрәк проектлар турында. Ә икенче өлеше ул да булса Сәяхәт Сәяхәт клубының төбәк клублары. Ягъни безнең Татарстанда да, Чувашиядә, Башкортстанда, Самарада бар мәктәпләрдә нигезләнгән клублар, кайда сәкешләр җыялар да һәм үз мәктәп үз мәктәпләре эчендә башка балаларга сәләт мөхитендәге, сәләт тематикасында, принципларында нигезләнгән чараларын үткәрәләр. Һәм инде анда бу өлеш, бу клубның өлеше миңа бик ошый, чөнки нәкъ менә монда балалар үз бөтен креативлыгын, потенциалларын әйе шуңа ашыра алар һәм минем калса бу сәяхәт клубының шундый төп үзенчәлеге үзенчәлеге төп ничек әйтсенез миссиясе миссиясе дә ценности дә шунда Ага. Хәм әгәр кем инде сәләтне мәсәлән кышын сагына, димәк, кыш көне һәм гомумән ел дәвамында сәләттә булыр өчен клуб менә дигән мөмкинлек. Ә кыш турында әйткәндә, Галәм аганың шулай бит кышкы сменасы булды беренче тапкыр. Э, Быел андый планнар бармы? Сыр итеп кенә сорыйк әле синнән. Планнар бар, әлбәттә. Алла бирсә карарбыз. Әй, Алла бирсә карарбыз.
Мин сиңа уңышлар теләп калам. Галәмгә форумда әле безнең а, төрле бәйгеләр, конкурслар төгәлләнмәде, ярышлар дәвам итә. Шуңа күрә сезгә зурдан-зур уңышлар. Ә Сезнең шулай ук үзегезнең юнәлешегездә медиага бәйләнгән Уку укыту программасын ничек итеп төзедегез, нәрсәләр булды балалар өчен? Ә, Безнең балалар өчен гомумән булды 6 дәрес. Алар арасында, әлбәттә, СММ, без аларны өйрәттек ничек дөрес итеп алып барырга, ә, социаль челтәрләрен, постлар төзергә һәм башка. әйберләргә. Шулай ук безнең булган инде шундый кызык кына дәрес психология в сфере журналистики дип атала. Ягъни безнең булган и психолог остазлар арасында һәм ул өйрәтте ничек менә журналист журналист бул караштан ничек дөрес итеп төзәргә үз фикереңне, үзеңне ничек төзәргә. Э, шулай ук безнең булган иде шундый безнең балаларның да минем дә яраткан э, дәресләрнең берсе ул да булса җанлы галәм дигән э, лаборатория ул әлбәттә шундый дочерняя дип әйтик димәк җанлы сәләтнең безнең башкириядәге студиясе дип әйтсәк тә була җанлы галәм бар сездә әйе әйе ул да бездә бар анда инде балалар үз автор Булган рубрикаларны, төрле-төрле интервьюларны алалар, кызыклы гына рилслар төшерәләр. Һәм ул барысы да, әлбәттә, балалардан килгән креатив, аларның фикерләре, аларның сәятләре, дип әйтик. Дүртенче дәрес безнең булган иде шулай ук график дизайн белән бәйле ике дәрес. Ул да булса график дизайн һәм моушен дизайн. Яни балалар безнең пластилиннан ясаганнар мультфильмнар һәм алардан мультфильмнар төшергәннәр ул пластилиннан һәм шулай видеомонтаж әлбәттә һәр хәлдә ул мөһим һәр хәлдә ул кирәк медиада ул бик мөһим шундый урын үзендә йөртә шуңа күрә менә шундый безнең алты дәресләребез булган иде бу сменада кыскасы балалар тулысынча медиа өлкәсенә чумдылар дип әйтә алабыз дөрес әйтәм һичшиксез әлбәттә Һәм менә карап торам, синең шулай ук язылган киемеңдә галәмгә кайту йөрәккә май май дип. Бу сүзләр каян килеп чыккан сүзләр, нәрсәне аңлата ул? Бу сүзләр безнең тип джингларның берсеннән дип әйтергә мөмкин миңа калса. Ул сүзләр аннан. Һәм инде ул припевтан Э, син бит әле җырлыйсың әйдә үзең менә җырла әле ничек анда җырлана ул галәмгә кайту йөрәккә май май ачык күзләрендә балкып тора ай ай кислород җитмәс сорама вай вай внутри меня галәм I feel like flying, flying, flying. А, менә бит бик шәп миңа калса балаларга бик ошый торган трек бу. Әле сүз уңайына әйтеп китәргә кирәк, э, Сәләт Галәм аланының җырлары гадәттә Самрух ел премиясендә Сәләт җырлы номинациясен Хәр ел диярлек шаккатыра һәм еш кына җиңүләр дә яулый. Шуңа күрә менә Галәмнең җырларын игътибар белән тыңларга сезгә дә киңәш итәр идем. Ислам абый, мин хәзер сиңа тәкъдим итәм бераз гына уйнап алырга. Менә син әйттең, син күп кенә аланнарда булганың бар дип, әйме? Хәзер нәкъ менә шул аланнар турында без синең белән уйнап алачакбыз. Мин сиңа бирәчәкмен төрле шакмаклар, анда бер хәрефе генә күрсәтелгән. Сиңа шушы бер хәрефтән нинди алан яшерелгәнен белергә кирәк булачак. Син әзерме? Бер хәрефтән. Әй, бер хәрефтән.
Беренче алам безнең менә мондый.
Рухият. Менә бит әле күрсәтеп тә өлгермәдем. Әфәрин. Әфәрин чыннан да бу сәләт рухият алан иде. Ә менә бу. Нинди алан икән бу? Нинди алан икән бу? Нәрсә дип әйтә алам? Ә, Бу синең күңелеңә бик Якын бер алар. Раушан. Әйе. Нәр алай дигән шундук сизеп алды, чөнки исемезең дә бит Раушанда. Әсәр кеш тә, Идаман да булган кеше һәм шуңа күрә Ислам абыйның әле тавышын да Раушан җырларында еш кына ишетергә мөмкин. Менә бусы кем икән бу? Имәнкәй. Озын, әйе, Имәнкәй аланы. Имәнкәй аланы бик тиздән шулай безнең фән сыргамында кайтачак. Август айында кем әле җитешмәде, менә сезгә кыска гына игълан Имәнкәйгә килә аласыз. Барабыз алга таба.
Он. Он. Он.
Кем икән бу? Кем икән бу? Он. Бу алан дөресен генә әйткәндә бик якын безнең өчен. Менә ул нык якын безгә урнашкан. Урнашкан. Безгә хәзер. Безгә хәзер якын урнашкан алан. Санак. Санак, әйе. Санак сменасының директоры белән без сезнең белән сөйләшкән идек э, узган тапшыруларда, чыгарышларда. Алар әле хаман безнең э, фәнсарның э, ял итү үзәгендә үзләренең ялларын оештыралар. Шуңа күрә сәләт санак аланы иде бу. Калды тагын. Берәү? Йә. Нинди алан икән бу? Шәхес.
Һәм бу шәхес түгел. Шәхес түгел. Шәхес була вообще-то.
Ләкин шәхесендә шулай ук туры килә. Ислам абыйның шундый мантыйгы шәп эшләгән өчен Исламга тагын бер бал җибәрергә кирәк дип уйлыйм. Бу алан шулай ук хәзерге вакытта баручы аланнарның берсе. Ул әле яңа гына оешты. Аңа быел ике генә яшь. Нинди алан икән бу? Җисем. Әйе, әфәрин, Ислам, әфәрин. Менә минем биремнәрне шундый җиңел генә чиштең. Чынлап та, Сәләт клубы президенты булган кешегә, бу сәләт рухы белән яшәгән кешегә бик җиңел дип уйлыйм. Рәхмәт бик зур Ислам абый, рәхәтләнеп сөйләштек, синең белән җырлап та алдык, э, уеннар да уйнадык, ә хәзер инде безнең медиа форум булганга күрә сезне биләсебез килә Туран абыйга. Ул махсус безнең караучылар өчен тик-тәк дип аталган яңа рубрика әзерләде. Карыйбыз.
Медиа Беляр форумга иң акыллы балалар килгән диләр. Без аңа тикшереп карыйк.
сиңа берничә сорау бирәм. Әгәр дә җавап бирсәң, сиңа чокупай бирәбез. О, шәп. Ә чокупаймы кирәк миңа хәзер? Пушкинның исеме ничек? Александр Сергеевич. Нотнистанда ничә юл бар? А!

Шундый кызыклы сораулар биргәннәр, мин карап-карап торам да, әйдә синен дә берәр сүз сорыйм әле. Әйдә. Мәсәлән, син беләсеңме Австралиянең башкаласы нинди шәһәр?
Канберра? Әйе.
Чөнки бөтен кеше уйлый, нәрсә дип? Ә Чокопай. Юк менә. Ә Чокопай урынына мин сиңа безнең кичке аштан биргән тәмле берәр күмәчне бирәм, шулай. Ярый. Ярый, мин риза. Ә, безнең комментарийларда шулай күмәч турында бер сорау да бар иде әле. Әйдә, димәк, комментарийларны укып китәбез, сезнең белән бергәләшеп. Сез яза торыгыз, без туры эфирда барысын да яңгырата торбыз. Сез языгыз, без укыйбыз.
Әйдә, беренче комментарийны син укыйсың. Әдип Әлмир язган. Сәлам, сәлам. Сәләт пиләр. Сәлам Гөлназ, сәлам Рәдиф. Ягъни без. Э, сәлам җанлы сәләт һәм инде барлык командага да сәламнәр, рәхмәт сезгә дип җибәргән.

Әйе, чынлап та. Менә кемнәр әле белми, сәләттә э, лайфхак сүзенең татарча варианты бар, шуңа күрә гади тормышта да куллана аласыз. Кулланыгыз дөрестән дә.
Әйе, дәвам Барабыз итәбез. алга табам да язлар.
Әфәрин, бик матур сөйләштегез дип тә язган ул безгә. Менә бит. менә Кайсы бит. камерага йөрәкне Уже дип күрсәтергә кирәк, менә алай итте, менә алай итте, менә алай итте, менә алай. Рәхмәт сезгә бик зур. Алга таба барабыз.
Шулай ук язлар, сәлам, дуслар, дип язган безгә Рафис, бик зур рәхмәт, беркайчан да безне онытмыйча һәрвакыт. Безнең өчен җан атып тора. Әйдәгез әле алкышлап алга. Безнең иң тугры тамашачыбыз. Рафиска сәлам, бик күп. Мин әле сәлам җиткергәнем юк бит әле Рафиска. Юк, юк әле.
Рафис.
Ярый. Мин бүлдердем бугай. Әйбәт, әйбәт, әйдә.
Зилә сорау биргән. Монда инде сораулар да бар икән. Медиа форумда ничә сәлкеш бар икән дигән. Медиа бирәр форумда безнең сәл кешеләр саны 800-гә якын. Ә төгәл санны беләсегез килсә, мин сезне аланнар өчен җаваплы Аяз абый Ханафин янына җибәрәм. Ул бу сорауга төгәл дип җавап бирәчәк, ләкин якынча 800-гә якын дип әйтә алам. Һәм инде гомуми оештыручылар санына килгәндә, бер меңнән артык кеше бу форумда. Миңа калса, бу аерым алкышларга лаеклы факт. Бер мең? Әйе, бер меңнән артык сана китер. Ягъни мин бүген меңгә якын кешене күрдем. Әйе, бөтенесен дә күреп өлгермәгәнсеңдер дип тә уйлыйм, чөнки... Күргәнмендер, мин күп йөрдем. Анда шу кадәр күп оештыручылар, менә беләсеңме? Бер карасаң, балалар өчен шу кадәр зур эш эшләнә. Хәтта таң калыр. Ярый.
Э, дәвам итәбез әле тагын нинди э, кызыклы комментарийлар бар икән. Монда әле менә утта җибәргән Зөһрә э, безнең чыгарылышыбыз бик ошаган. Бугай рәхмәт сезгә дә. Һәм тагын җырлап та китә бугай монда. Килә ява, килә ява ияләшкән бер булып, очар канатларым булса, биләргә кайтыр идем. Шул минут. Эй, җырлыйсы да килеп китте, хәтта моңсыз да булып китте ничектер. Без сезне берничә мезгелгә булса да биләргә алып кайтабыздыр дип уйлыйм менә шушы. Мин болай дип җавап бирәм, Гөлназ.
Ә, биләргә ә, кайтмас өчен ә, китмәскә дә кирәк. Шуның өчен биләрдән китеп тә тормагыз, кайтырга да кирәк булмаячак. Ансы да дөрес, ансы да дөрес. Алга таба барабыз. Хайров Альбертны туган көне белән котлыйбыз. Әйдә, радиода кем?
Хайров Альбертны туган көне белән котлый. Аның иң якын туганнары һәм инде йөрәк түреннән чыккан иң изге теләкләребез. Биләрдән сәламнәрне җибәрәбез. Аны шигетләр ахырдан әлеге котлауларга аның әти-әнисе, туганнары, классташлары барысы да кушыла дип тә куяр. Ә без Альберт Әйдә кул чабып алыйк инде, егетләр. Әйдәгез. Чабаларга кирәк. Котлыйбыз сезне Билә җиреннән.

Мин Казан өчен генә җавап бирә алам. Э, кичә дөрестән дә 2 сәгать дәвамында иштеме иште. Ә менә Биләрдә ничек иде? Юк, Биләрдә безнең ул вакытта кояшлы көн иде. Мин хәтта әле шаярып та куйдым. Мин әйтәм, безгә социаль челтәрләргә күрсәтергә кирәк. Менә Биләргә килегез, чөнки бездә кояшлы, һава торышы боз түгел, яңгыр да яумады хәтта. Бүген төнлә генә бераз яуды, әгәр, ләкин боз яумады. Әгәр, Гөлназ, боз ява калса, миңа, минем фикеремчә, э, бернинди дә зыяны булмас иде. Чөнки балалар монда ул боздан рәхәтләнеп монда э, шуып та йөрерләр иде, җай табырлар иде, хәтта инде яраса берәй инде булса сында ясап куерлар иде. Килешәм синең белән, алга таба барабыз. Әйдә.
Рәдиф абый, варёный сгущенка белән ничә күмәч ашадың дип сорыйлар монда. Сез Ышанмаячаксыз, дөресен әйтсәм, бүген мин бер күмәч тә ашамадым.
Ничек алай булды ул? Миңа тәкъдим итмәделәр әлегә. Әле кич, әле көн дәвамында тәкъдим итмәделәр, бәлкем кичкә көтеп торалардыр. Ә синең бармы үзең яраткан инде ризыгың биләр? Бәлеш.
Биләрдә. Ну, биләрдә, биләрдә. Ну, миңа бүген ошады аш, аш тәмле иде. Аннары икенче тапкыр кергәндә әле салат та бик шәп иде. Мин кыскасы ашарга яратам.
Менә бит э, биләрдә дөресен әйткәндә һава торыш әйбәт булганга нәрсә ашасаң да шул тәмле. Хәтта берничә э, порцияда ашарга мөмкин. Сире шунда дөрестән дә э, ачык һавада күпкә тәмлерәк, саф һавада. Мин дә синең белән килешәм. Монда хәзер язалар шулай ук. Кызып киттеләр әле монда. Кызып киттеләр, ие, кызып киттеләр чынлап та. Рәдиф абый, син скуфмы яисә нормисмы дип язган. Синдерә ди бабы. Җегетләр, кызлар, мин нормаль. Шәп егет диген, менә мондый, менә мондый. Скуф түгел инде.
Миннән скуф. Икенчесе кем иде анда? Нормис.
Или нормис ничек инде укыланы. Нормальный.
Нормальный, шәп егет, шәп егет. Эчми тартмый. Бездә шулай сөйләйдиләр. Эчми тартмый, сүзендә тора. Димәк, нормальный егет. Әйдә алга таба барабыз. Гөлназ апа, долго плели прическу. Вы красивый дигәннәр. Рәхмәт, бик Әйе, мин сиңа көн дәвамында, кич дәвамында әйтергә җыена идем. Синең дөрестән дә бик әйбәт бүген шундый менә э, еланнар сыман эленеп торалар. Әй, инде.
Әле ярый сез язгансыз, язмасагыз. Рәхмәт, бик зур язмасагыз, э, Рәдиф э, шулай ук комплимент ясамыйча үткән булыр иде. Мин комплимент ясый да белмим, шуңа күрә еланнар белән чагыштырдым. Рәхмәт, инде рәхмәт.
Озак түгел дөресен әйткәндә бик тиз генә эфир алдыннан үрдек тап. Дөрестән дә бик матур. Рәхмәт.
Э, тагын хатлар язалармы, юкмы? Язалар.
Сәламнәр, чем отличается медиафорум от других, хочу поехать на следующий год дип язганнар. Бу сорауга җавапны син генә беләсең. Әйе, медиафорум иң беренче чиратта үзенең программасы белән аерылып тора. Биредә һәркемне дә медиа белгеч булырга өйрәтәләр. Әле программа белән без сыналуга таба да таныштырырбыз. Һәрбер форум үзенчәлекле, шуңа күрә аларның аермасын белер өчен бөтенесенә дә барып карарга киңәш итәр идем. Менә шулай.
Мин нәрсә дип әйтим инде? Гөлназ апаның сүзенә кушылам. Әйдә, алга таба да барабыз. Тагын сораулар бар. Әйе. Хәзер сездә суыкмы? Әгәр августта барган очракта нәрсә алырга кирәк? Җылы киемнәр алыргамы дип сорыйлар. Бер термос, кайнар чәй һәм Ә, күтәренке кәеф? Әйе, әлбәттә.
Ә болай мин җылы киемнәр дә алырга киңәш итәм һәм шулай ук кояшлы көн булса кияргә дә киемнәр алырга, чөнки биләрдә һава торышы гел үзгәреп тора. Бик үзгәреп тора. Менә мин бүген килгән идем футболкадан гына, мин инде уйлаган идем, бәлкем әле эссе булыр дип. Аннан соң менә кичке якларда, сәгать 5-ләрдән соң инде Бик тә салкынайтып китергә мөмкин. Бүген менә салкынрак. Һәм иң кирәкле булган әйберләр, ул да булса монда галош алып килергә кирәк. Яңгыр ява калса, галоштан да, гәлүштән дә әйбәтрәк әйбер юк монда. Әйе, килешәм.
Файдалы.
Шулай ук монда язалар безнең. Ничә яшьтә беренче тапкыр сәләткә килдегез? Сәләт моннан соң үзгәргәнме дип сорыйлар. Бу сорауны сиңа бирик әле.
2011 елда беренче тапкыр сәләткә мин килеп эләктем. Сәләт бөтенләй башка иде. Ә, сәләттә менә палатка, учак һәм гитара дигән нәрсә бик тә туры килә иде инде җырдагы сыман. Ә, бүгенгесе көндә ниндидер үзгәрешләр булды, чөнки сәләт үз урынында тормый. Ә, сыйфаты ягыннан, беренчедән, Э, остазлар, менә шул остаханәләр, э, уку укту процессы күпкә менә хәзер югарырак. Чөнки без барыбер ничектер аның хәтле белем алмый идек сыман сәләттә. Мин теге алмыйбыз дип әйтә алмыйм. Бик күп белем алып кайта идек. Без ни өчендер әле күпчелеге менә ул дуслыкка бәйле иде, менә ул мөнәсәбәтләргә, ниндидер шәмчекләр, ул бүгенгескедә дә бар, әмма менә хәзер инде уку, укыту ягыннан күпкә көчлерәк сәләт. Ә мин беләсеңме ничек әйтер идем? Мин беренче тапкыр сәләткә килгәндә, без мондый караватларда йокламый иде идек. Безнең бәләкәй генә бар иде шундый палаткабыз. Ясле? Юк, юк, бәләкәй генә палатка бар иде. Без шунда кереп ята идек, алтау. Әйе. Һәм анда хәтта сумка куярга да урын калмый. Иртә белән Африкада уянган сыман шундый өссе була иде. Һәм иң э, хөрмәт иткән кеше ул палаткада шул, кем беренче булып э, шушы палатканы ачып куя иртә белән. Беркемнең торасы килми, беркемдә селкенәсе килми, ә инде кем палатканы ача, димәк инде ул. Иң зур рәхмәтләр аңа. Иң изге кеше.
Ә, шулай язалар, Илсин абыйны туган көне белән котлыйм, бәхет, шатлык, сәламәтлек дигәннәр. Илсин? Илсин абый. Андый исем дә бармыни? Әйе, Илсин абыйның, мин беләм, Сәләт Раушан аланының, ул безнең Әйдаманы, хәзерге вакытта шулай ук форумда, ялгышмасам, Билге Каган аланында. Әйдә инде алса, аның да туган көне өчен бер җыр җырлап алып. Илсин, Илсин, үзең ил.
Бездә гадәттә, әйдә сәләт чәйне, бәхеттә, шатлыкта, исәнлектә, саулыкта үтсен гомер юлларыгыз, тазалыкта, байлыкта. Сина Бәйрәм белән, Вәсилева. Сина Вәсилева. Шуның белән әлеге комментарийлар бетеп торды, ләкин э, мин хәзер комментарийләргә күп итеп рәхмәт әйтергә тәкъдим итәм, чөнки бу кешеләр безне карап, э, безнең өчен э, төшкә әйтмим инде, шуны Җан атып торалар, дөрестән дә, әйе. Рәхмәт сезгә бик зур. Әгәр дә сез безгә э, менә шул Э, мөнәсәбәтегезне күрсәтәсез инде комментарийләр белән булса да э, безгә бик тә рәхәт була инде димәк без юкка эшләмибез димәк юкка гына сезнең каршыгызда хәзер э, басып тормыйбыз әйе һәм инде шулай ук беләсеңме тагын рәхмәт әйтәсе кешеләребез бар ул да булса безнең партнерларыбыз әйдә аларга да рәхмәт сүзләрен җиткерик беренче чиратта ул әлбәттә безнең татарстан республикасы яшьләр эшләре министрлыгы бик зур рәхмәтләребезне җиткерәбез безнең форумны оештырырга алар бик зур өлешләрен керттеләр Ишетәсезме? Рәхмәт. Анда Хсәләт Галәм алан кичке чарага бара. Шунда искә төшереп үтәргә кирәк. Монда балаларның тавышлары һәрвакыт ишетелә, чөнки без хәзерге вакытта кырда, безнең студиябез Биләрдә урнашкан. Сез инде Биләрне һәрвакыт безнең эфирда да күрәсездер дип уйлыйм. Шуңа күрә бу турыда онытмагыз, балаларның тавышларын да сез дә тыңлап торыгыз. Әйтергә кирәк, без әле хәзер турыдан-туры эфирда. Әйе, унысы да дөрес.
Шуңа күрә, әгәр дә сез язасыз икән, без укып алырга җитешәбез. Мин комментарийларны карап торырмын, син партнерлар белән танышты. Син карап тор, әйе. Алга таба дәвам итәбез. Алабуга, Политех, шулай ук бик зур рәхмәтләребезне җиткерәбез алдынгылар хәрәкәтенә. Без бик тиздән алар белән булачак безнең махсус форум, алтынчы форумда без алар белән һичшиксез күрешербез. Созвездие Йолдызлык фестивале, Шаян ТВ телеканалы, Яшьләр академиясе, Яшьләр дипломатиясе академиясенә рәхмәтләребез җиткерәбез һәм Сәләт Стор кибетенә менә шундый матур киемнәрне безгә биргән өчен. Һәм менә шундый да матур. Әйе, шундый матур-матур киемнәр биргән өчен. Рәхмәт бик зур безнең партнерларыбызга. Әйе, безнең әле менә комментарийлар тагын өстәлеп тора. София язган. Атилла Аланы топ дигән. Мә, әти лаланына да кайнар сәлам. Барлык лаланнарга сәлам. Барлык лаланнарга сәламнәр.
Чынлап та. Кара, шундый... Күңелем бушап китте әзер.
Сулап алдым. Әйе, шундый э, рәхәт булды, мин дә хәтта теге әзгенә җиңел сулап куйдым. Хәзер инде шул кадәр күп хезмәт куйганнан соң, миңа калса, иҗади чыгыш карап, бераз гына ял итеп алырга да мөмкиндер. Мин, э, мин берничек тә каршы килә алмыйм сиңа, Гөлназ. Бары тик, әйдәгез, карап алыйк, дип әйтә алам. Безнең иҗади чыгышны Сәләтгаләм Аланның Сәл кеше, Славина Наилә әзерләде. Һәм шулай ук Изге Чишмә кызларына, егетләренә без рәхмәтләребезне җиткерәбез. Алар сезгә искиткеч иҗади чыгыш әзерләделәр. Шуңа күрә, әйдәгез, тизрәк иҗади чыгышны карыйк. Ләкин без сезнең белән саубуллашмс, чөнки нәрсәгә? Нәрсәгә?
Иртәгә.
Булачак.
Тагын эфир, шуңа күрә иртәгә эфирга кадәр без синең белән бераз гына саубулашып торабыз һәм бик тиздән яңадан күрешербез. Карыйбыз чыгышны, без саубулашабыз. Ә анда Наилә.